Insellmilkom l-aħwa. Hekk hu wasalna fl-aħħar Ħadd tal-Avvent Imqaddes. Minn hawn u ftit ġranet oħra niċċelebraw il-festa għażiża u sabiħa ta' ferħ, il-festa tal-Milied. Però illum f'dan ir-Raba' Ħadd il-qari huwa mimli, għandu ħafna profondità fuq dak li aħna nemmnu verament li ġara fit-twelid ta' Sidna Ġesù Kristu. L-istorja, hekk hu, l-istorja tal-Milied, dik l-istorja li nħobbu nirrakkuntaw aħna u nisimgħu wkoll fil-Kotba Mqaddsa u li nħobbu nirrakkuntaw ukoll b'mod speċjali lit-tfal tagħna. F'din l-istorja, bħalma se nisimgħu fil-qari illum, jidħlu dawn il-personaġġi, Marija u Ġużeppi, naturalment, dejjem daħlu fiha din l-istorja, u anki llum fil-qari se nisimgħu wkoll f'din l-istorja l-personaġġi ta' Eliżabbetta u anki ta' Ġwanni, binha. Fl-ewwel qari tal-lum, il-profeta Mikea jitkellem fuq Betlehem, il-post, il-belt fejn kellu jitwieled Sidna Ġesù Kristu. Jitkellem il-profeta fuq is-sultan, mhux sultan ta' din id-dinja, mhux sultan bħalma nifhmu aħna ta' din l-art, imma sultan u salvatur tal-umanità kollha, tal-bnedmin tad-dinja kollha. Mikea li qal din il-profezija, li fil-fatt seħħet u ġrat proprju f'Betlehem bit-twelid ta' Sidna Ġesù Kristu, li kien verament is-sultan tagħna. u s-Salvatur tagħna. Imbagħad għandna t-tieni qari fl-Ittra lil-Lhud, illi jitkellem ħafna dan il-qari fuq il-liġi antika, dik il-liġi tal-poplu Lhudi illi biha kienu jippruvaw ipattu għad-dnubiet tagħhom. U allura biex ipattu għad-dnubiet tagħhom kienu jagħmlu offerti u sagrifiċċji ta' annimali tal-bhejjem u ta' offerti oħrajn. U f'din il-qari jitkellem ħafna illi Alla l-imbierek, il-kittieb imqaddes, dawn issa m'għadhomx aktar jogħġbuh dawn l-offerti u dawn is-sagrifiċċji. Imma l-iktar sagrifiċċju li jogħġob lil Alla huwa s-sagrifiċċju ta' Ibnu stess. Ma kien hemm l-ebda mod biex aħna npattu għad-dnubiet tagħna jekk mhux bil-sagrifiċċju u bl-offerta tiegħu personali ta' Ibnu Sidna Ġesù Kristu. U għalhekk huwa l-isbaħ offerta li qatt seta' jingħata lil Alla. Il-Vanġelu mbagħad għandna proprju l-bidu ta' din l-istorja. Wara t-tħabbira li l-anġlu għamel lil Marija, issa għandna l-viżitazzjoni. Għandna l-istorja u r-rakkont ta' meta Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Eliżabbetta. Marija marret għand Eliżabbetta proprju fl-iktar mument importanti tal-ħajja tagħha, meta verament kellha bżonn, għaliex naturalment fix-xjuħitha Eliżabbetta kellha bżonn ħafna l-għajnuna peress li kienet qed iġġorr tarbija. U Marija proprju f'dak l-aħjar żmien importanti marret tagħtiha l-għajnuna tagħha. Hekk hu anki dan ifakkarna illi Alla l-Imbierek fl-aħjar żmien tal-ħajja tagħna, meta aħna konna imbegħdin minnu permezz tad-dnub, bagħtilna l-iktar ħaġa importanti, bagħtilna lil Ibnu Sidna Ġesù Kristu biex jifdina. Din prinċipalment hu hija l-qofol kollu tal-istorja tal-Milied. Storja li sseħħ kontinwament fil-ħajja tagħna. Alla wkoll tana l-isbaħ rigal. Huwa wkoll il-Milied huwa żmien tar-rigali, huwa żmien fejn nagħtu r-rigali lil xulxin, però bqgħu ċerti li l-aktar rigal sabiħ tajulna Alla l-Imbierek permezz tal-persuna ta' Sidna Ġesù Kristu li sar bniedem bħalna. Dan ir-rigal li tana Alla għandu isem u l-isem tiegħu huwa Ġesù Kristu. Ġesù Kristu li ingħatalna minn Alla l-Missier bħala rigal fil-ħajja tagħna. Però ma nieqfux hemmhekk biss, imma dan ir-rigal irridu nsarrfuh ukoll fil-ħajja tagħna billi aħna permezz tal-ħajja tagħna u permezz tal-mod kif aħna ngħixuha l-ħajja tagħna nkunu qegħdin nuru li apprezzajna verament dan ir-rigal minn qiegħ qalbna. Insellmilkom, il-paċi magħkom u nawguralkom il-Milied it-tajjeb.